Yr wythnos nesaf, mi fyddwn ni'n dathlu Dydd Gŵyl Dewi, ond mae'r dathliadau'n dechrau yr wythnos hon, cofiwch. Yn cadw cwmni ni, mae Gwenno Dafydd a Nan Lewis, o croeso ato ni'r ddwy ohonoch chi. Wel, yn gyntaf, Gwenno, chi wedi cael eich anrhydeddu gan deitl, wel, anrhydeddus iawn, Llys Gena Dydd Gŵyl Dewi,

Dwi jyst wedi neud yn reddfol achos dwi'n meddwl bod ni gyd fel Cymry Cymraeg yn ymwybodol iawn o'r ffaith bod yn iaith ni o dan fygythiad, bod rhaid ni hybu yn diwylliant ni gymaint ag sy'n bosib a dwi wedi bod yn gweithio ers deuddeg mlynedd nawr yn yym hybu dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yng Nghymru ond hefyd ar draws y byd. Ie wir.
A fi'n siŵr bo' chi mor hapus bod Nan fyn 'yn yn istedd ar 'ych pwys chi achos ma' 'na ddathliad ma' 'na orymdaith yng Nghaerfyrddin dydd Sadwrn Nan yndoes? O's o's. Fi o'n i'n ffodus iawn wrth gwrs yy i rai gychwyn yy ca'l parhêd ne' go- yy chi'n 'bo' gorymdreth llynedd a Oedd neb wedi meddwl y byddai gymint o lwyddiant, ond oedd e'n llwyddiant mawr, mawr. Ac yna, ma' 'na weithwyr da, wrth gwrs, yn Sir Gyfyrddin yn cynrychioli'r coleg, ac ATOM, a Cyngor Sir, a ma' nhw 'di dod at ei gilydd i gyd-weithio, ac yna penderfynu bod hwn yn mynd i fod yn rhywbeth blynyddol. Ie, a dwi'n gweld allan ni, ma' cannoedd, os nad filoedd, wedi cymryd rhan yn y, yn y gorymdaith llynedd. Yym. yr ail flwyddyn eleni, dych chi'n flwyddyn un o, un o dair fydd yn arwain y gorymdaith. Ie. Soniwch bach o beth sy'n digwydd eleni. Wel, llynedd, dw i'n cofio, mae Delmi Tomos, chwaraewr rygbi, ac wrth gwrs wedi gwneud hanes iddo ei hunan fel chwaraewr, yy ond 'leni fe benderfynwyd bod nhw'n yy gwahodd y tair cenhedlaeth a dweud y gwir chi'mod o wragedd, llên, sir Gaerfyrddin a dyma fi'n cynrychioli y rhai hŷn ma' Mererid siŵr o fod yn cynrychioli'r y rhai canol a wedyn Mererid Hopwood. Hopwood ie. Ie. A Fflur Dafydd wedyn 'ny y genhedlaeth nesa. Ac mae'n anrhydedd mawr i chi na? O mae yn anrhydedd a mae'n anrhydedd i fod yng nghwmni Mererid a Fflur Dafydd chi'n gwbod yndyfe? Gwenno ti- reit ti'n ymolchïo i weld Gaerfyrddin yn un o'r pentrefi'n dechrau ehangu gorwelion ac yn cynnwys dathliadau fel hyn? Bendant, yym, achos yym ddechreuais i nôl yn 2005, ond nawr ym daith wedi bod yng Nghaerdydd yn 2004, o'n i'm 'di clywed dim byd amdano fe, ond mi ddechreuais i fod yn rhan o'r holl ddigwyddiad yn 2005, so dwi 'di bod yn gweithio ers deuddeg mlynedd i hybu dathliadau, ac oedd y parêd cynta' yng Nghaerdydd yym I i feddwl nawr erbyn hyn ma' 'na parêd yn Pwllheli, yn Aberystwyth, Caerfyrddin, Abertawe, Caergybi, mae e jyst yn wefreiddiol. Mae'n wefreiddiol. O's un gair arall? Ac y y y newydd eleni ddydd Sadwrn mi fyddwn ni'n ca'l gweld baner Sir Gâr am y tro cynta. Ie. A fi'n mynd i fod yn cario 'i! Wehei! Am hyder.
A gyda Geirian Davies sy wedi cynllunio'r faner. Ie, disgrifiwch yr hyn y welwn ni ar y faner, achos ma' 'na lun fan 'yn gyda ni ohoni. Wel ma' 'na lot o o symbolau ag yym ma' 'na yy ma' 'na wenyn, ma' 'na fês, ma' 'na bontydd, ma' 'na bob mathe o bethe. Ma' 'na ddisgrifiad eitha yy dwys ar gweplyfr os 'dach chi isie ymuno gyda y tudalen Sir Gâr, baner Sir Gâr. A nawr mae hon yn faner Sir Drefaldwyn! A mae cysylltiad agos 'da chi a Sir Drefaldwyn yn does Gwenno? Wel oes, oedd yn yym fy nain i, nain Bangor, oedd hi'n dod o yy Sir Drefaldwyn ac mae fy hen yy daid a hen nain wedi cael eu claddu yna. Heb anghofio am faner Sir Benfro wrth gwrs. wrth gwrs, sydd yn cael ei arddangos ar Ddydd Gŵyl Dewi yn Nhŷ Ddewi, yndyfe, o gwmpas yr Eglwys Gadeiriol. Mae'n cael ei gorymdeithio o gwmpas yr Eglwys Gadeiriol, dwi'n meddwl am y pumed tro eleni, a mae'r plant yn canu anthem Dydd Gŵyl Dewi, a mae hwnna'n ffantastig. Ie, soniai bach am yr anthem Dydd Gŵyl Dewi, achos mae hwn yn rhywbeth sy' 'di bod yn amlwg yn rhan canolig o ddatblygu. Wel, yy, ges i syniad ar y parêd, wel, neu gorymdaith genedlaethol 2005, ac yy, sgwennes i geirie, Ac mi es i at Heulwen Tomos ac nes i ddweud beth yn union o'n i isie, a nath Heulwen sgwennu'r gerddoriaeth, ond fi sy' 'di bod yn hi a hybu hi trwy'r blynyddoedd, a ma'r gân erbyn hyn wedi cael ei pherfformio yn Canada, Los Angeles, yn Patagonia, sawl gwaith, sai'n sai'n cofio faint, Disneyland Paris, San Steffan, Caerdydd, Eglwys Gadeiriol, Tŷ Ddewi, o, sa i'n gwybod, mae'n wych. A mae nawr wedi cael ei chyhoeddi ar ffurf papur gyda Tŷ Cerdd, a mae hwnna yn hefyd yn rhywbeth dwi'n hynod o falch ohono fe. A mae 'na newyddion cyffrous sydd wedi dod ar lawr heddi, yn dyfe, o ran, Sir Abertawe. Ie! A a dweud gweud deud y gwir mi ges i gysylltiad yy ffôn gyda Gwen Llion Beynon sydd y person oedd wedi yym cymeryd y syniad ymlaen gyda baner Sir Gâr a ma' hi nawr isie gneud baner i Sir Abertawe a ma' gennon ni'r defnydd achos ma' genna i yy offcut o yy sioe ffasiwn fy ffrind i Malan Bretton yn Llunden dy' Sul lot o lleder du sy'n mynd i gynrychioli yym yy y y glo a ma' gennai ff- yym bob math o stwff so ma' gynno ni syniade a mae e'n myn' i ddigwydd. Na'n yym pred yn Gaerfyrddin 'i hun i lle sy yn yr ardal sy dod i i wylio a cymryd rhan. Lle ma' lle ma'r daith yr ymdaith yn cychwyn ac yn gorffan? Ie mae'n cychwyn wrth gwrs yy yn y parc ac yna ma' 'na wahoddiad wedi ca'l 'i roid mas i'r mudiade a'r sefydliade ac ysgolion yy i bawb nid yn unig yn y Gyfyrddin fel tre ond i'r ardal gylchynol hefyd. A wedyn 'ny fyddwn ni'n cerdded drwy'r dre, ma' bob amser bobl yn yn gwylio arni, ac yna fyddwn ni'n dod i'r hyn ma' nhw'n alw yn Guildhall. A beth am effaith, nawr, hybu'r Cymreictod, dydy hyn wedi cael tipyn o effaith ar Gymreictod y dre? Dwi'n credu, yym, d- dwi'n meddwl, dwi'n cofio'n blentyn pan o'n i'n arfer dod i si- i Gyfyrddin, i'r dre, yy, o'dd hi'n itha Seisnigedd a dweud y gwir, Llanelli